Kaman ti ni pun karindi ti Arba'una Hadiis la ka ti kana ni ti ti tuɣili yaha, tɔ! Ti nyɛla ni ti karindi maana ka ti bɔra, ti bi vihiri ma hadiisi maa yɛlimaŋli n-nyɛ li ka yɛlimaŋli n-nyɛ li. Bayan maana maa nyaaŋa ka ti lan bɔrimi anfaani din sani ka a yɛn zaŋ li ka di sɔŋ a a daadiini puuni bee a dunia ʒii biɛhigu puuni. Al-Hadiisu Al-Aashir, Hadiisi shɛli din pahiri pia, An Abii Hurayrata,

Ni ti baŋmiya kadama Naawuni ni ti tali lana, O nyɛla Ŋun nyɛ Kasi Naa, La yakbalu illa tayyiba, Naawuni mi O bi deera pahi la binshɛɣu din nyɛ kasi. Wa inna Allaha, wee ti ni ka ti lan baŋ kadama ya Naawuni ni ti tali lana, amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursaliin, ni O niŋla mu'minnima bani nyɛ mu'mina bani ti Naawuni yɛlimaŋ ni o niŋ ba la fooro. bima amara bihi al-mursaliin, ni o ni niŋ o tuumbu fooni ni binshɛɣu. Fa qaala ta'aala, ka a nya ka ŋun Naawuni ni pilimiya ka o yɛl o litaafi la puuni, Yaa ayyuha rusulu, O yi yaa yinim n tuumbi zaa naŋgban yindi, kuluu min at-tayyibaati, O yi dimiya man Naawuni li gahim binyɛr shɛŋa ka di niŋ kasi,

Ka ka chɛ n-wuɣi lo o nuya n-suhir o Duuma Naawuni, Yaa Rabbi, Yaa Rabbi, Yaa yi ni n Duuma, Yaa yi ni n Duuma, wa mat'amuhu haraamun, wee o ni di binshɛɣu ka suhiri ŋun o Duuma Naa ŋɔ maa yaa, ka di nyɛla wula? Haraamun n-nyɛ Naawuni ni mɔŋ binshɛɣu ka o di, wa mashrabuhu haraamun,

Wɛ ka wula ka bɛ yɛn deegi n ŋɔ niri o daaduma? Rawaahu Muslim, Wɛ limaamsi bɛn boli Muslim la ŋuni n-deegi li. Tɔ! A kana ti lihi hadiisi maa. Ti pun yɛli ni daa lab a ni sokam ni dila a fiila, di tooi zooya pam ka di nyɛla o fiila bahigu maa dini m-mali anfooni. Dimi, dini n-nyɛ binshɛɣu o ni bɔra, o ni yɛn zaŋ shɛli niŋ kpaliŋkpaa maa. A nam ni yɛli ni do so ka o chaŋ chaŋ waɣinli ka niŋ wula, kotomsi ka o ŋme maa, ka ka o di haraamu ka niŋ wula, kotomsi ka o ŋme maa. O bɔri ni o ŋmaag a jia. A bɔra nyin n-di m wahala wula? Ka di nya ma a ni diri wahala maa, n-tumdi tuum n tuma ka di nyɛla tuum viɛla, ka nyin tɛha ni nyin tumdi mi. A chɛ ka haraam gari di puuni, Naawuni ni mɔŋ binshɛɣu ni gari di puuni di zooya pam, ka bɛ ni tooi daagi a tuma maa zaa n-lihi. Dinzuɣu di pala doo ŋun chaŋ so waɣinli. ka ni niŋgbuna puhi ka din ka a labi bɔri ma. O bɔrimi ni o yɛl a yaa, Daadam, ka a tuma a ni yɛn tum li, ka di galisi shɛm bee ka di pɔbi n-nyɛ li, amaa chɛ ka a ni yɛn zaŋ nia shɛli tum li maa ni a ni be hal shɛli puuni zaaha, ka di pala haraamum sili puuni ka a be. Kaman zuŋɔ so ni di ti saba. Ni bɛ yɛli ni bundana n-nyɛ o, maharaam ka o niŋ maa bee o ti da sara ni bɛ paɣ o ni kaman laabi yɛm o maa din kpɛri puuni maa, o tuma maa Naawuni ku tooi deei li. Tɔ! Dinnim maa ka Naana bɔbila la bee so beni ka o yɛn puhi jiŋli ka gɔlisiri o luŋ? Dinnim maa ka Annabi yɛli maa, Ka a yɛn tum tuma maa bee wahala shɛli a ni di maa, kadin ka Annabi lihi, kadin ka Naawuni yɛn lihi ka deegi a tuma.